Mai signor. Ah. Kumana. Ah, vana kunzwa muchimba muchengeti wangu ndikati hazvaita. Ako ah, Mwari ka ndiye anotichengeta svi. Eh, hey, aiwa Mwari ndiye muchengeti wedu, ndiye mumiriri wedu. Mm, ah. Komana imi. Kubva mamboswera se?
Aiwa, handaswera zvanga, munoti maswera sei? Aiwa, handaswera zve.
Handiti ka? Eh. Mati mumbo uchenese musha ka umuugadzire. Eh, ah, munongoziva ka basa redu rekubika kachasu. Tuni twacho tofanira kugara twakaita se twakaoma. Saka pa takumboita chiturongedza. Mati basa renyu rekuita sei? Ah. Zitonge musingazive imi. Ah, zvakaoma. Ah, munobvunza zvamuziva seko nhai? Ah, zvakaoma. Chete ndosaka vakuru vakataura vakati rudo ibofu. Dai kuri kunzini. Mai sinyoro makange makasangana neni kana mwe yese manga musingaiwana asi mukote chete ah chidambudziko zvenyu renyu. Ine yekuti makaonekwa murima saka hamuna kuona munhu aikuona ai murima. Oh. Ndodambudziko hombe ramakaita. Nekuti mimi ndandazonjoreti chamakange mashaya kuti muzoti mawana murume pana sinyoro pana dimosi yo dimosi. Ah.
vaozemwa ah. ah, vaozemwa mm. ndinokubvizai chiri kumeso muri kuzvinzwa ndinokukanganai kuti muri sahwira wasinyoro ini zvokunetsa nemi handidi ingwai matogona kuti radzi ndiri sahwira wasinyoro zvichiva ndinofanira kutaura chokwadi chese chiri kuitika pana asinyoro imi hamune mapfekira ndasinyora aya tange munhu ari kutanda botso shuwa saka zvine basa rei ah, ndakamuda akadaro aiwa ndopandikutoti hekumudenyu akadaroka makamuda akadaroka asi nguva yekuti munokwanisa kuchinja upenyu kuti upenyu hwenyu huve neshanduko mwari ave mubatsiri wenjejekauinacho muupenyu chii
habhara nebhasikoro rinazvo kumba saka izvi zvino zvondibetsere chi muupenyu wangu hazviri nani munokwanisa nyi kutoendaka muchinotochera vanhu mvura muchi kosinyoro ndochera mvura inini mukadzi mukuru kutova bhasikoro ndochera vanhu mvura

Sinyo, ndakakuudza kuti masahwira ako panapa ndiri kumaona. Handi kuzvona. Kana kuti kupfupika, handiti asi hakabviri mumadrezi. Ha? Hakabve, ndikakuudza kuti sahwira wako siyana naye. Anogara achingondi neni neni. Wasaka ndiri kunzanzi wakandiona muriro. Ah, ameno ka zvanga achitira kuti rima nechi ndingatadze kuda siti wako. Aiwa, mbomira hako handisi kufara ini. Ah, usaka nditadza kufara nei? Ndamuda here uzemweni?
amusiya anondiona ah. ayo anondiona zvake ayo yatanga yanondiona ndonombokubikira ah. ka chikafu nhai
wana chi mukadzi wangu ka ndofunga kuti tikawana nguva ndofanira kuenda kumba kwasabhuku tatwa kumba kwasabhuku tawadza kuti mukomana anzi dimosu iyoyo achamuda muraini noti kamwe kahunhu kaanako ka anotikanganisira wana anotiurayira raini
ndakamuona kwaefreji kumusoro uko achitera tona twaefreji apo tumanda heji ndabva ipapo vanamuona kwamechemure kuzasuko kwaanowachira wachigezera ahwanda ari mumanhikiki mumagwimbiri emiti aiitei next time achateera iwewe
imi timosasisavira venyu here ehe handisayora wangu ka asi inini handisizayore weunhu hwake unhu hwake ndo hwandisingadi ndototi ndogare pasi nasabhuku nemakansela gogoi panapa svikai svikai asawira ohes
oh, uri muri kudoka ah, tiri kudanana aiwa muri kufara ndisiri kufara nasiri kufara ndini

Eh? Ah, ungangoe ndozviziva. Saka savi renyu hachashanye here mimi? Muri kuti? Dai Dimozi shamwari yako ichiri kunama mapoto here? Wozi poto ndikuona kunge mabura anenge ati wandei.
Handononge mazuva ano ndiwe urugona kunama mapoto. Ayo, ah, ndisisina hayi zviri ndakati sei. Oh. Eh, ipoto ndikanama iyi. Ah, ufunga pakapinda chibadzo chungu. Eh, handi edu panze. Ayo. Itaure nini hayi poto. Ah, zvokuda titaure munhu achinzwa. Oh, aiwa hako awo wakadzi kako matare anoitwa pano wakadzi ere? haasi dare Nhai baba mwana. Oh. Ko madii kuwasiya vangu woite nyaya dzavo tiri pamwe. Anditi nyama imwe here so? mai mukanya
eh, ndati ndiri uku kumba uku usatombotiri zvitana timuzi ndofunga ndakuudza kuti kana zvi zvematare anoda ari vanhurume idare ripi rira Asi savira venyu here avo? Asi yeka vataure nyaya. ndati Kana vane nyaya. mukanya
ndavaona kumba uku mm. ini ndafunga kuti vari kuda kubatsira vadzimai kumwe mabasa epamba mm. nyamba vauda kutobatsira inini ndisipo iye handiwanzwa paipai nditotaura kuti kuti ndainza kuti ti dimosu yaiti anonzi anuyo anomirira nhu vanotambira mafertilizer achiko pa chairman ayo kuitira kuti musada kunyepera vanhu handiti ndati mukanya ava ah, vanga vachipfimba mudzimai wangu ava ah. saka ndati ndibva ndangosvika kuno ndizive kuti vari kushayei pamuri imimi zvinoita kuti vatiiri kumba uku wota kupfimba mudzimai wemunhu uyu anga achipfimba mudzimai wangu ah, demos
kuti uite chairman kupfimba mudzimai wake eh?
chii chakanyanya kushoreka pandiri panapana kana saka chii wabva panapa wachiti kunoona sahwira koko mukadzi wangu wakunoitei kwai chii Totaura hanzi yeye mapfekero anoita murume wenyu mutaraginya kudii. Amai kupfeka kwangu kwapinda papi. saka ini ndi- kukuwachira kwandiri ukuita uri kukushora ukati mukadzi eya awasavira wako ndiani wacho ndo wawakuda haana mbobvira ndadaro Hauna kudaro. akutadzire kwei handina kudaro Hauna? handina kudaro Sawira nhasi da kuti usvipire pasi handiti. Kana uri kuramba kuti wadare wewe.

aiwa nokona dzoka yanga vadhimozi aiwa dhimozi hatizvo kunetsana asawira magona chinyanya chihure aunyari munomurume aunyari dzokera kumba uko baba vasinganyari